Wou ech fir d'éischt an England komm sinn, hunn ech ëmmer geduecht, dass een am Pub nëmme géif drénken. An dunn enges Daags huet eng Frëndin mech invitéiert, fir sonndes mat him a senger Famill an de Pub ze kommen an Sunday Lunch ze iessen. An du se mer erklärt, dass dat eng richteg grouss Traditioun an England ass. Normalerweis ësst een um Sunday Lunch e Brot. Dat ka Poulet sinn oder Beef, also Rëndfleesch, oder Lamb, also Hämmelfleesch. An dat Ganzt, dat ësst een dann zesumme mat Roast Potatoes a mat Gravy. In Luxembourg we always had Sunday Lunch at my grandma's, but it wasn't like here where you're sitting in a pub and eating.

Doheem si mer Sonndes ëmmer bei meng Grousselteren iesse gaang an do gouf et ganz oft Ham, Fritten an Zalot. Ech maachen dowéinst haut en Hommage un dëse Sonndeskacht a ginn deem Ganzen en engleschen Twist. Ech hunn hei e Stéck réi gesolpert Ham vun zwee Kilo, mee et kéint een och Fierkelshämmchen huelen, an déi hunn ech iwwer Nuecht an en Dëppe mat Waasser geluecht, fir dass et d'Salz e bëssen aus dem Fleesch erauszitt. Déi kachen ech elo zesumme mat Cider. Ech hunn hei eng riise Fläsch Cider kaf. Se mech am Supermarché scho bësse komesch ugekuckt. Mee bon, an England kritt een ebe sou Saachen ze kafen, da soll een och dovunner profitéieren. Dat kënnt elo bei d'Fleesch derbäi. An dann maan ech nach bësse Waasser derbäi, just genuch fir d'Fleesch ze bedecken. Lo maan ech nach eng Ënn derbäi. e bësse Pefferkären, zwee Lauriersblieder an eng gutt Kanéilsstaang. Dat alles ka lo fir zwou Stonne laang kachen. A wann ee méi eng grouss Ham huet, brauch een einfach nëmmen eng Stonn pro Kilo Fleesch ze rechnen. A wärend deem d'Fleesch kacht, këmmeren ech mech ëm eng Glasur. Dat ass einfach Maple Syrup mat Moschter, Worcestersauce a Sojazooss.

D'Géigend ronderëm de Spitalfields Market ass wierklech immens eklektesch a virun allem sonndes ass immens vill lass hei. Hei ginn et Vintage Kleedergeschäfter, Konschtgalerien, indesch Restauranten a ganz vill Hipsteren. Zu Shoreditch fënnt een och eng aussergewéinlech Pop-Up Shopping Mall, déi ganz aus Cargo-Containere besteet.

Den absolute Must beim Sunday Lunch si Roast Potatoes. Wou ech fir d'éischt an England komm sinn, sinn ech hei guer net mat de Gromperen eens ginn, well sou ganz aner Zorten hei. Ech benotzen hei grad Mary's Piper Potatoes. Zu Lëtzebuerg kéint een einfach eng aner Mieleschzort benotzen. Éier d'Gromperen an den Uewe kommen, gi se nach kuerz gekacht, bis se bal duerch sinn. Nodeems ech d'Gromperen ofgeschott hunn, rëselen ech d'Seiwecke richteg gutt, fir dass d'Grompere raddereg ginn. An dat mécht meng Fritten dono richteg gutt knuspereg. D'Grompere komme lo fir eng knapp Stonn an den Uewen an da gläich kann d'Ham nach derbäi kommen. Zu London ginn et ëmmer méi Restauranten, wou et ëmmer manner um Menü gëtt. Hei am Tramshed gëtt et zum Beispill nëmmen Chicken oder Steak. An den ikonesche Kënschtler Damien Hirst huet fir dëse Restaurant extra eng Installatioun kreéiert. An der Kingsland Road fënnt een déi beschte vietnamesesch Restauranten vu London. Se gesinn zwar net no vill aus, mee et ass wierklech authentesch.

D'Ham ass fäerdeg gekacht, ech ka se elo aus dem Dëppen huelen. An op kee Fall de Jus ewechschëdden, well dee brauche mer nach dono. Ech schneiden elo e bësse vum Fett ewech. Mee ech loossen nach eng dënn Schicht iwwreg, déi ech dann aschneiden. An do stiechen ech nach e puer Neelcheskäpp dran. Do kënnt elo d'Glasur drop. An da ginn ech och nach e Läffel vum Cider Bouillon mat derbäi.

Et hëlt een d'Englänner jo ëmmer fir grouss Téidrénker, mee hei am Osten huet d'Cafékultur voll ageschloen. Kann ee kaum 10 Meter goen ouni laanscht e coole Coffeeshop ze kommen.

E gudden Dessert dierf natierlech och net feelen. Ech maachen haut e richtegen englesche Klassiker, en Eton Mess. Dofir brauch een nëmmen Merinken, Schlagsahn an Uebst. Fir d'Merinken brauch ech zwee Ee Wäiss, 100 Gramm Zocker, An e bësse Vanillzocker. Ech maache lo zwou déck Merenken. Déi kënne lo fir zwou Stonnen bei 110 Grad an den Uewe goen. Déi Schlagsen kënn elo bei eng gebrache Meringue derbäi an da kënn da bëssen Uebst drop. An dann einfach nach eng Kéier Schlagsen, Meringue, Uebst drop man bis näischt méi do ass. Mee dass awer nach guer kee richtege Mess. Sou, dat heiten ass elo e richtegen Eton Mess, wéi d'Englänner e gären hunn.